Salam. Bu wideo roligimizde men size Microsoft Word programmasynyň gurluşy barada aýdyp berjek. Onuň näme üçin niýetlenendigi barada gürrüň berip, onuň interfeýsi bilen tanyşdyrmakçy. Biziň döwrümizde Microsoft Word dürli okuwlarda hem-de professional zähmetde giňden ulanylýan programmalaryň biridir. Bu köp funksiýaly tekst redaktorydyr. Onuň kömegi bilen gelşikli owadan edip oňarylan tekst dokumentlerini döredip, olary çap edip bolýar. Ondan başga-da hatda elektron kitaplaryny hem döredip bolýar. Iş meýdanynyň ýokarky böleginiň merkezinde dokumendiň ady ýerleşýär, ýagny ulanyjynyň dokumenti syhranit edendäki ýazan adydyr. Ýokarky sag tarapda iş meýdany bilen işleýän komandalar ýerleşýär. Olaryň arasynda Swirnut, ýagny iş meýdanyny ýapmak, hem-de Zakryt, ýagny programmany tutuşlygyna ýapmak, ýaly komandalar bardyr. Bulary siz öňem bilýänsiňiz, ýöne bu wideorolik täze öwrenjeler üçin hem niýetlenen, şoň üçin şeýle maýda zatlary hem düşündirýäs. Şeýlelikde bu ýerde ine şu düwmeler bar. Ol Parametry otobraženýa lenty diýip atlandyrylýar. Onuň kömegi bilen siz lentada ýerleşjek parametrleri saýlap bilersiňiz. Ine, şu gyzyl reňkiň içindäki meýdana lenta diýilýär. Muň içinde iş üçin niýetlenen ähli gurallar hem-de wkladkalar ýerleşýär. Iş döwründe siz lentany görünmez ýaly, bölekleýin ýa bolmasa tutuşlygyna ýygnap bilersiňiz. Haçanda gerek bolanda bolsa, ine, şu üç düwmäň kömegi bilen siz ony ýüze çykaryp bilersiňiz.

Başgaça aýdamyzda, dokumendiňizi internetde sahranit edibilersiňiz, ýagny ony başga ulanyjylar bilen paýlaşmak üçin, hatda ony bilelikde işläbem bilersiňiz. Meselem, ol, bir firmaň işgärleriniň bilelikde doldurmaly umumy iş dokumendidir. Indi bolsa, ýokarky çep tarapa geçýäs. Bu ýerde disketaň suratyny görýäs. Ol, dokumendi sahranit etmek üçin gerekdir. Soňra bolsa iki sany strelka ýerleşýär. Olar programmada edilen hereketleri yzyna gaýtarmak üçin, ýagny atmýen üçin, ýa-da gaýtalamak üçin gerekdir. Meselem, men iki söz, ýagny Dobry deň diýip ýazdym. Eger-de men çepdäki strelka bassam, onda meniň soňky herekedim yzyna gaýdar, ýagny atmýen bolar. Ine serediň, iň soňky herekedimiz Jin sözüni ýazmakdyr. Olam pozuldy. Eger-de men şol strelka ýene-de gaýtalap bassam, onda ondan öňdäki hereketleriň hem ählisi aýrylar. Ýöne sag tarapdaky strelka çepdäki strelkaň tersine hereket edýär. Ony basyp men. Öňünden eden üýtgeşmelerimi yzyna gaýtaryp bilýän. Şu taýda ýerleşýän iň soňky çetki komandamyz Nastroit panel bystrowy dostupa diýip atlandyrylýar. Umuman aýdamyzda, ýaňky sereden znaçoklarymyzyň barsy panel bystrowy dostupy komandasyna degişlidir. Islegiňize görä ony funksiýalaýyn köpeldip ýa-da azaldyp bilersiňiz. Oň üçin, şol komandany açyp,

Men şol punktyň gabadyna galçka goýýan welin, biziň panelmyzda ine şu znaçok ýüze çykýar. Haçanda men oňa basamda, myşkaň kursory galama öwrülýär. Şol galam bilen men tablitsa döredip bilýän. Eger-de galamy adaty kursora öwürjek bolsaňyz, klawiaturadan Escape düwmäni basaýmaly. Bu ýagdaýda hälki agzap geçen Otmena strelkamyz täsir edenok. Geliň indi bolsa wkladkalara geçeliň. Birinji wkladka File atly wkladkadyr. Bu ýerde ýerleşýän esasy hereketlere faýllary döretmek, açmak hem-de syhrenýat etmeklik degişlidir. Başga-da bu wkladkadan dokumendi çapy guradyp bolar. Hem-de Obşiý dostup punktynda hälki aýdan obloka arhiwiň kömegi bilen oňa barar ýaly geçelge açyp bolýar. Ondan başga-da birnäçe hereketleri hem ýerine ýetirip bolýar. Meselem, swedeniýa girip, Siz dokumendiňizi Zaşita dokumenta punktynyň üsti bilen gorap bilersiňiz. Onuň birnäçe görnüşleri ýüze çykar. Eger-de siz başga adamlaryň siziň dokumendiňizi üýtgetmeklerini islemeseňiz, onda siz ine şu režimi saýlaň. Bu režimde faýly diňe okap bolar. Bolmasa-da, dokumendiňizi parolyň kömegi bilen hem gorap bilersiňiz. Ýa bolmasa üýtgeşmeleriň sanyny hem çäklendirip bilersiňiz. Başga-da bu menýuda siz dokumendiňizi çap etmekden öň, ony Prowerka dokumenta punktynyň üsti bilen barlap bilersiňiz. Mundan başga-da, täze dokument döredeňizde, Siz dokumentiň temasyna görä taýýar şablonlardan gereklisini saýlap bilersiňiz. Şeýlelikde, File wkladkasy boýunça men size barsyny düşündirdim. Komnastroýka hem-de Word nastroýkalary barada aýdamyzda bolsa, olar has çylşyrymlydyrlar hem-de professional ökde ulanyjylara niýetlenendirler. Häzirlikçe biz olary goýberýäs. Indiki wkladkamyz Glawnaýe. Munda tekst bilen baglanyşykly işler başlanýar. Ýokarky bölekde. Lenta ýerleşýär. Men ol barada size häli aýdypdym. Ýagny onda iş gurallary hem-de üýtgetmek üçin, ýagny redaktirlemek üçin niýetlenen Nastroýkalar, sazlamalar ýerleşýär. Berlen wkladkada lenta bäş bölege bölünýär, birinji, bufer obmena, ikinji, şrift, üçünji, abzats, dördünji, stili, bäşinji, redaktirowaniýe. Geliň olaryň hersini aýratynlykda göreliň. Men käbir mysallary görkezmek üçin dokumentde ine şu teksti ýerleşdirdim. Birinji bölümi bufer obmeny. Ol programma üpjünçiligi tarapyndan hödürleýän, berlen maglumatlary wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenen arhiwdir. Oň üsti bilen biz maglumatlary Priloženiýeleriň arasynda eýläk-beýläk geçirip ýa-da bir priloženiýäň içinde kopiýa hem edip bileris. Ýagny wyrezat, kopirować hem-de wstawit operasiýalarynyň üsti bilen. Ýaňky aýdanlarymyzyň bary teoriýadyr, indi bolsa praktikada geçip göreliň. Ine mende tekst bar. Men şu teksti kopiýanyň üsti bilen dokumendiň başga bir bölegine geçiresim gelýär. Mende ony etmegiň üç usul lagyn bar. Birinjisi, tekstiň gerekli bölegini saýlap, Bufer obmena wkladkasyndan Kopirować punkty saýlamaly. Soňra ýaňky bölejigi goýmaly ýerimizi görkezip, ine, şu Wstawić znaçoga basýas. Ikinji usuly. Teksti saýlap, oň üstünde myşkaň sag düwmesini basyp, kopirować komandany saýlap, ýaňky usulda hem wstawić düwmesini basýas. Üçünji usuly hem iň aňsadydyr. Ol berkidilen klawişleriň üsti bilen ýerine ýetirilýär. Ýagny kopiýa etjek bolsaň, kontrol plus C, ýerine goýjak bolsaň, kontrol, Plus we. Şu usullardan peýdalanyp, siz tekstiňiziň islän bölegini alyp, ony gerekli ýere goýup bilersiňiz. Şu gural näme üçin ulanylýar? Ol, haçan-da, siz haýsam bolsa bir komandany saýlaňyzda, meselem, kopirowat, onda siziň kopýa etmek üçin saýlan tekst bölejigiňiz, Awtomatiki ýagdaýda bufer obmeny bölümine geçýär. Ýagny hälki aýdyp geçen wagtlaýyn saklamak üçin niýetlenen arhiwa geçýär. Şol arhiwi hem biz şu ýanky strelkamyz bilen açyp bileris. Ine, serediň. Dokumendiň kopiýa ugradylan tekst bölejikleriniň ählisi ine şu taýda ýerleşýär. Soňluguça olary gerekli ýeriňize goýup bilersiňiz. Stawit ýagny ýerine goýmaklygyň hem birnäçe usullary bar. Olary ine şu aşakdaky strelka basyp görüp bilersiňiz. Ýöne köplenç ýagdaýda goýmaklygyň adaty usuly ulanylýar. Bu bölümde ýerleşýän soňky opsiýamyz, ol Format po obrazcu. Ol tekstiň bir böleginiň oformleniýasyny, ýagny onuň görnüşini, oňarylyşyny, dokumendiň başga bir böleginde ulanmak üçin gerekdir. Meselem, mende ine şeýle görnüşli sözlem bar. Men soňky sözlemiň hem edil şoňa meňzemegini isleýän. Ýagny, şol şriftda, şol reňkde bolmagyny isleýän. Oň üçin men şol sözlemi saýlap, Format po obrazcu komandany basýan. Şondan soň myşkaň kursory üýtgeýär. Ol funksiýanyň aktiw ýagdaýyndadygyny aňladýar. Indi men ýaňky görnüşi ulanjak bolýan sözlemimi saýlaýan. Ine görşüňiz ýaly, ýaňky saýlan iki sözlemimiz hem bir-birlerine meňzeşdir. Indiki görýän bölümimiz şrift bölümidir. Bu bölüm, birinjiden, Indiki görýän bölümimiz şrift bölümidir. Bu bölüm, birinjiden, ulurakdyr. Ýokarky çep meýdandan şriftiň görnüşini saýlap bilersiňiz. Olaryň iň ýörgünlisi Time New Roman hasap edilýär. Çalajy saga süýşüp, şriftiň razmerini görkezip bilýäs. Oň üçin birnäçe usullar bar. Birinjisi, sagdaky şu strelka basyp, ýüze çykan spiskdan şriftiň razmerini saýlap bilersiňiz. Ikinji usuly razmeri üýtgetmek üçin ine, şu nyşanlary ulanyp bilersiňiz. Birinji nyşan şrifti ulaltmak üçin niýetlenendir. ikinji bolsa ony kiçeltmek üçin, üçünji usuly bolsa berkidilen klawişleriň üsti bilen amala aşyryp bilersiňiz. Ony siz ýaňky nyşanlaryň üstüne kursory eltip, sähel garaşsaňyz, ýaňky aýdan berkidilen klawişlerimizi görüp bilersiňiz. Dowam edýäs. Indiki parametrimiz bu registr sazlamasydyr, ýagny nastroýkasydyr. Ol nastroýka tekstdaky saýlanan harplary baş ýa-da setir harplara öwürýär. Ony siz başgaça hem edip bilersiňiz. Ine, saýlanan registra görä tekstimizde şeýle üýtgeşmeler bolup geçýär. Indiki gural, şu bölümde tekstde bolup geçen üýtgeşmeleriň ählisini aýryp ýagny atmen edip bilýär. Meselem, men tekstiň bir bölegini saýlap, ýaňky znaçoga bassam, ol başlanyç durkuna gelýär. Ýagny başdaky görnüşine. Indi bolsa gurallaryň aşaky toparyna seredeliň. Birinji, ikinji, üçünjisi tekstde ýogyn ýa-da kursiw görnüşleri ulanmak üçin gerekdir. Şeýle-de tekstiň aşagyny hem çyzyp bolýar. Eger-de siz aşagyny çyzmak isleseňiz, onda bu ýerde çyzyklaryň birnäçe görnüşleri bar, şol sanda olaryň reňkini hem üýtgedip bolýar. Soňra bolsa tekstiň üstüni çyzmak üçin niýetlenen komanda ýerleşýär. Ýene azrak saga süýşsek. Tekstde podstroçnyý ýagny setiriň aşagynda ýa-da nadstroçnyý, setiriň ýokarsyndaky görnüşini berýän komanda ýerleşýär. Soňra bolsa reňk üýtgetmek üçin hem-de başga effektleri ulanmak üçin komanda ýerleşýär. Ine olary şeýle ulanyp bolar. Ýöne bulam entek bar däl. Has çylşyrymly üýtgeşmeleri nastroýka etjek bolsaňyz, onda ine şu. Sag burçda aşakdaky strelkany ulanyp siz ýörite menýu geçip bilersiňiz. Bu ýerde ýerleşýän parametrleriň iň peýdaly, gereklisi nyşanlaryň aralyklarynyň üýtgemegi hem-de tekst boýunça dürli effektleriň ulanylmagydyr. Şunuň bilen bu günki sapagymyzy geçirip gutarýas. Dowamyny indiki sapaklamyzda aýdyp bereris.